Jo do wier mer erëm an engem nächste Part. Ech begréissen iech zréck, den Oweihhype ass nach emmer do. Also ech hun lo wierklech nach keen Replay gekuckt wéi mer dee shiny fonnt hun. Mir hun lo eng Aufgab, muss dat net vun der Terra-Kuppel goen? Mir nach vill Fragezeichen, dat ass net dat ass déi aner Säit. Äh, kucke lo mol hei mam Hanna eis ze treffen an der Zentralplaz. Mam och als Zielort, also kuck mal nach so ënnerwee fannen. De Slimer ha mer mol am Team. Fir den vielleicht och lo schon nach eng ze entwéckelen. Ech mengen d'Alola ass einfach just eng Levelentwécklung och. Ech géif awer soen, mat Alola maache mer mol nach e Kampf einfach dertëscht hei, fir eng Kéier kuerz ze kucken, ob der ëmmer Two-V-Two ass. Hie weist eis dann de Rescht vun den Alola-Formen. Den Akademieschüler, de Leo. Kucke mer, wat en eis ze weisen huet. Also, normalerweis misst de Kampf am Two-V-Two um Two-V-Two sinn, jo. An do gesi mer de Slimer an den Dicta. An en helle Schaufler hei. An d'Wellen stäerkt man an Dikter misst mat Stahl an am Buedem zimmlech effektiv sinn. Mee ech fannen och wierklech gutt, dat mol endlech e Spill gëtt wou en 2v2 méi op ze weise kritt. Ass e bësse sou wéi Pokémon Colosseum vläit opgebaut, just eben an enger Open World, deen heien DLC. Mengen dat kann ee sou ënnerschreiwen. An voilà. Huet m'n eben dann hei den Slimer, vläit och a puer Parts dann ze entwéckelen. D'Opnahm leeft och alles, jop direkt se rem gaangen. Also Coco war jo och mat dobäi, man mer eng Akrobatik fir de Coco war jo just hoffen dat hien net zevill Attacken huet, voilà. dat kritt leider net dofir one hit Autsch, ja dat ass dann en en en Spill wert dot an dann äh, ja guck mal lo hei fir dann äh, mein Pokémon rauszuhuelen

Mir hunn déi och scho gefall fir de Pokédex. Normalerweise entwéckelen ech mat mech Schwäin a Lola. Kucke wei kanns de gutt nach entwéckelen. Du hues jo just de Kanto Owei an fir deen an en Pokowei ze kréien, ech mengen dat ass nach ëmmer net méiglech. Genuch XP hei krut hu mer zwee Pokémon geschlo hunn an dann hu mer elo eng Kéier Kampf gemaach. Ech kucken ob mer vläit ee Kampf pro Folg anzebauen. Quitte dat mer elo o eng Situatioun wäerten hunn, ech mierke grad, eist Zil ass flöte gaang, kann dat sinn duerch e Kampf? Ech hu sou Schwieregkeete fir ëmmer als Zil Ort festleeën, esou dat mer dann do mol hireesen. Also mir kucke bëssen eis Portmonu un, dat schéngt jo mam Shiny Luck Iech si. Solo shiny oder wat leeft? Ech kucken mol eng Kéier just. Do ass dat déi zwou. Nee, dat sinn gi verschidden gi verschidde Formel bei him meng ech beim Zialgon. Nein, dat do ass déi männlech Form an dat anert ass déi weiblech, déi mer méi gewinnt sinn. Mee och vill nei Pokémon ze entdecken. Ech weess wierklech net wat. Wou ass elo Narco? Nee wat ass. Ah dat ass dat ass den Xiao ne? Jo dach dat ass dee klengen Xiao. Deen ass rosa sech wann e shiny wier. Also dir mierkt schonn en huet keng keng Loscht op Story well einfach shiny hunteren e klenge Problemche fir mech hei gëtt. Mee maachen och dëse KP. Sou elo gi mer awer emol Richtung. Ach ja, mir kämpfen an Scheit. Ech flüchten awer elo mol hei fir dann e bësse virun ze kommen, well mir elo scho 4 Minutten hei gemaach hunn, 3 Schrëttches gemaach, dat mer dann awer Richtung Copie bëssen eis deplacéieren. Giff ech gär, mä ech si sinn all puer Meter fort. Mam Pepeck muss en och nach fänken, dat gëtt dann eng Levelentwécklung normalerweis. Jo do ass en plus, dee brauch ech nach zum Beispill Pokémon Kaarten, well ech hunn ni déi Ech hun een eenzel opgemeet an op heck mee seng Entwécklung an de Pepereck misst dat sin, bis haut leider nie entdeckt. Mee generell freen ech mech op de ganzen Rocket Schackert, ech dat do wär Pokémon schon laang gesicht. Huet do also erem e Slime aan di gudd. Ech mengen di sin am Shiny si se da sou wéi wa se ehm wat bass du ah si sou Kritz am Gréngen voilà. Regional saisonal Pokémon gin dat huet et e bessen dann hei dann agebaut an ech kucken ech si lo an di Couple met der ze kommen. Dat do wärt eng Kéier e Slime op gin ja. Dest kann elo hei einfach. Dach mir kënnen hei einfach dee Wee hei sou eropgoen an dat, also dat ass eben, dat ass d'Trennung wéi ze soen hei vun deenen zwee Tier. An Dir mierkt eben elo mat Savannen an dat d'Spill grad net eens gëtt, well ech hei ëmmer e bësse sou hin an hier ginn. Dat do ass d'Grenz dann, well ech hei elo d'Spill e bësse verarschen, riets, lénks, riets, lénks ginn. Hätt ech och kënnen, also dat do ass e bësse wéi eng chinesesch Mauer hunn ech am Gefill, sou just eng D'chinesesch Mauer neeft kompetent ass. An hei ass nach eng Kuppel zur Kuppel. Also mir ginn einfach mol dann hei de Wee. Äh, okay. Wat ass dat hei lo? Fäng en. Der Witz. Ah, dat ass dann Zentralkuppel. Okay. Da si mer hei ukomm an hei misst d'Hanna da sinn, ne? Jo. Soss kee laange Wee gewiescht. D'Kuppel ass e bësse méi grouss wéi Kitakami, mengen ech, mee awer net all ze grouss wéi Paldea. Also sou eng Mëschung aus deenen ass grad e bësse stresseg, weess de. Dat kann ech novollzéien. Hanna, du hues e Gaascht. Ben, do bass de jo! Laang net gesinn! Na, hues de mech scho vermësst? Nö. Wéi wann ech gelift? Hues de etwa déi schéi Momenter a Kittelkami vergiess? Oder wou soll mer géint mech kämpfen oder si mer verluer? Dass Zäit ech muss ginn. Et war mer eng Freed, Hanna. Bis bal. Bis geschwënn. Jo, weess net, wien dat do war. Ass och schéin a gutt. Erëm d'Manéiere vun de Manéiere gewisen. Alles gutt an ech tippen mol d'Klassekamerodin vun mir. Eng interessant Perséinlechkeet, hm also. Iergendwéi komesch dech hei an aer Chemie ze gesi Ben. Ech muss soen, du gesäis aus als hättest dech kee bësse verännert. Weess de wat, ech war an leschter Zäit zesummen mat der Miss Brienne a verschidde Regiounen ënnerweesch an mir der Fuerschung ze hëllefen. Doduerch si meng Pokémon säit leschtem Kampf vill méi staark ginn. An ech wëll mech dovunner selwer iwwerzeege. Kloer, also et war mer scho bewosst, dat mer dat mer eis treff fir e Kampf ze maachen. Et sinn ech lech gespaant, ob meng Poppen all geheelt sinn oder net. An dann hunn mer hei de Battle mam Hanna. An mat Iech kënne mer Hanna dann Doppelkampf och hei maachen.

Mat enger Rollwende. Okay, dat do gëtt spaasseg. Weis ech hat alt goch meng meng Rollwende giff éischter kommen. Also dat muss mer dann nach e bëssen üben. Ah, ech selwer an de Knéi geschotzt. Kann och mol virkommen. Den nächsten Doppelkämpf hu mer scho laang net méi gemeet. Nice, ja dat mécht ëmmer d'Halschent vum Damage oder sou. Et huet sech verbessert, dat op jidder Fall. Zu wie Tool Item besser. Da siche mir eis elo Pokémon erëm aus. De Gran Foguito kënnt erëm hei zum Virschäin. An d'Schnabelkanone. Ja, freesse gutt Damage, also dat gëtt en interessanten. Projet. Ech wees dat Stolo machen ass bis suicidmässeg mee ech ma net einfach äh, mein Handfar huet och ke Liewe méi dat stoen aner Pokémon elo kann raushuelen an normalerweis mees mei Kal vergitt der lo mat engem ja duerch de Ruck Rückstoß äh, stierme och a mir och mam Slimer schon Level opgemacht dat mer och den Pokémon schon kënnen gleich siche goen.

Interessant, interessant. Also ech mengen ech wäert des ëfteren vläit KO ginn hei an deem Projet. Du bréit dat Stachelspor hei eraus, och net schlecht. Mee et ass vill méi competitive friendly. Wierklech wann ee VGC wëll ufänken roden ech em wierklech fir den DLC hei sech ze kropen an bëssen dann ze üben an ze trainéieren an alles aneschters dat léiert der dann ah dat léiert der dann an engem anere Projet. Jo well hatt lo platt ass kann ech mäin Krabben Dengetz hei maachen a lo misst hatt scho seng Terre Kessel seng Entdeckung verléieren souguer. Oh. Ah, das ist die Quirl-Attacke, ja, déi hunn ech... Ech mengen, wann hatt elo Quirlschuss mécht, kréien ech ganz vill an, an d'Gesiicht. Ja. Kann vergitt, huet scho seng gewëssen Damage. Resistenz, mee mäin Hamster ass dott. Hoffentlech héckt dat meng Krabbelattack nach genug Damage mécht, datt mer dee Fatalicia mol ewech wieren. Voilà, dann hu mer d'Därekrystalliséierung un duerch an ech mengen awer, datt mer da just eng Terrakrystalliséierung pro Kampf ka maachen. Hoffentlech emol net, datt dat och elo mëttlerweil geännert huet.

Plus eng Iteratioun Eetecheet zwee, an dat ass quasi aus dem Eenzelspiller senger Siicht guer net méi realistesch, dat deen nach eng Chance huet iwwerhaapt zeréck ze kommen. D'Judith huet seng Vir an Nodeeler, du muss natierlech och mat den Attacken oppassen, an awer denken ech et ass mol gutt dat mer dat och eng Kéier um Youtube Channel gesinn. Wéi gesot d'Referenz ass Pokémon Colosseum oder esou, wat ech och eng Kéier Bock hat ze let's playen. Muss awer aktuell bëssen Time Constraints hunn an hei mech fokusse wäert. An dann hu mer géint Hanna erëm gewonn an et ass erëm net no Plang gelaf. Wéi ëmmer hues de verluer Hanna an ech weess och net wat ech nach ké anere wäert, mee ech kann dech luewen, du hues dech awer definitiv verbessert par rapport zu eiser leschter Kéier. An de Slimer entwéckelt sech dann och mam Level elo. An ech géif soen, mir ginn elo e Pepeck eis nach fänken. Well da einfach och zwou Levelentwécklunge sinn. Mee scho witzeg, dat dann äh, Slimer a Slimok dann hei am, äh, obwuel déi da kënnen och sech snacke goen. Mir kucke lo mol, wat ass einfach do an der Küste eben do als nächst erauskënnt. Der hat ass méi staark ginn, mee mir sinn nach méi staark, ne? Äh, wieso frees du? Hun sich anscheinend nemmi äh, gesinn. Also du schengt och gut dick um Sto ze gin. Oh, oh, oh.

Dat schéngt och nach eng witzeg Geschicht ze sinn. Dat huet mech wierklech iwwerrascht. Zanter der Explosioun ass de Joe net méi zréckzëerkennen, äusserlech och wéi säi Verhalen. Jo, ech kann dat och verstoen, well e wierklech do de vill op den Deckel krut huet. Hien huet eng cool Jackett un.

Jo, Austauschschüler. Genau. Jo, da weisen wir nach na Gera. Mo kucken eis mal enker do ëm. An ech denken, dann ass do de Choix getraff, dat ech bei hinne bei der AG erëm mat dra sinn. An ah, ja, dat do, äh, dat do schéngt no Buttek nach ze richen. Da gi mer eis nach den, den Raum ukucken, die AG. An da schéngt denken ech, ass de Part gläich eriwwer. War, war de Loading Screen ze sinn. So, du si mer dann an der AG hei. ass der mis Stamm AG op na gut. Also déi AG-Räim sinn och si verstoppt an hei ass a bëssen hir Location hir hiert Lager an Hauptquartéier vum Liga AG. Do ass och nach en Rabauts gesinn am Hannergrond. Dass fir eng Li AG is dat? Oder fro mol wat fir eng AG dat och ass. Gutt dass de frees. D'Blobier Liga gëtt et hei um Ranking System, Kampfstärk vun de Schüler, an se trainéieren hei e Pokémon. Hei geet et relax zou, gewannen oder verléieren. Dat ass e bëssen dat wat den TL ëmmer wollt. Äh opbauen esou eng Akademie bëssen eng eng eng eng Trainingsronn an äh ja de Vibe ass hei bëssen aneschters als soss ass da schon d'Usätz nei Usätz am Spiel déi mech iwwerraschen déi gutt sinn. An den Nefrem ass och eng Kéier am Chat, hallo Nefrem mat Hashtag Stalking, jo den Nefrem kuckt sech hei nach wahrscheinlech mäin Team bëssen un äh voilà wëllkomm hei am Let's Play dee mer grad ophuelen an eng Kéier op Youtube wäert erauskommen. So. Jo hat och scho cool hei, da kuck mal iwwer no nach rakommen oder net. Da sinn ech bei de Member oni gefrot ze ginn. Vorläufiges, also virleefege Member, dat ass jo och mal eng Geschicht. Net allze schlecht ass, äh, ja, vill, vill. Haa mir Paula awer e Computer an mat Blaubeerpunkte kann dann sech géigesäiteg Punkten sharen. Übung Übung macht den Meister. Deen huet awer coolt Design. Mir kréien och 200 Blaubeerpunkte vum Levi, merci dofir. Okay. An dat ass dann lo eis Challenge. Mee déi Challenge giff ech soen, wann ech lo op d'Auer kucken, maache mer am nächste Part. Dat mer eis bëssen déi AG hei ukucken. Ech soen iech Merci fir d'Nokucken. Mir haten hei en interessante Kampf mam Hanna. Mir gesinn dann och nees, wat et mat där ganzer AG op sech huet. E klenge Intro war dat hei. Op Twitch geet et gläich vir an op Youtube bis an 3, 4 Deeg erëm. Bis dann an ciao ciao.